जखन भारत आओर पाकिस्तानके जे लड़ाइ भेल रहै तऽ ओहि एक समझौता भे होबऽके रहै लड़ाइके बाद की होइ छै समझौता होइ छै ने घरो दुआरिमे की होइ छै झगड़ा हेतौ तऽ की हेतौ नहि आ खूब भेलहुँ तब बाँस लऽ कऽ खूब भेलहुँ फट्ठा लऽ लऽ मारामारी भेलहुँ हँ फाइटा फाइटोबल भेलहुँ हँ तू ओकरा नहि बजेबही तू ओकरा नहि बजेबही बियाह शादी भेलै ओ तोरामे नहि खेतै ओ तोरामे नहि खेतै तब की हेतै तब दस आदमी बैठ कऽ ओकरा कहबै ने कथी चाही अब बिगहा देला के बाद मैटर शांत थोड़ी होइए जकरा दऽ देबही ओकरा आरो मन चढ़ऽ लगे जे हमरा आरो देह ओकरा दबेबे के हमरा देत घरारियो चाही ठीक है तो वही में दस आदमी बैसल आ दुनू के कहलक जे आ बियाह शादी भेल तऽ ओकरामे नहि खेलक तऽ आब दियादे नहि खेतै दिक्कत भऽ जेतै ने दिक्कत तऽ होइ नहि छै लेकिन अन्दरसँ बुझाइत रहै छै दिक्कत तैँ लऽ कऽ लोक मनके बुझाबऽके लेल आइ तक धरती पर लोक जे किछु केलकैए मनेके बुझबै लए केलकैए हमर किछु प्रिय छात्रगण एतऽ बैसल छै ओ मनेके बुझबै लए तऽ अयबो करै छै जे निकलल गार्जियन बुझि गेल पढ़ऽ गेल सरजी बुझि गेल पढ़लक पढ़ऽ आयल हँ लेकिन हम बुझली सरजी अहाँ पढ़बै छी तही राखू हम नहि लऽ जायब घरे नहि तेहन टाइपके बात छै तऽ चारि आदमी मिलि कऽ की केलक कोइ दुनूके की केलक बीचमे सम कहलकै बुझा देलक समझा देलक एना नहि कर कितनो झगड़ा होइ छौ तऽ होइ छौ लेकिन खाही बियाह शादीमे तोरो घरमे बेटा बेटी छै ओकरो घरमे बेटा बेटी छै तब मु- मानऽ वाला रहल तऽ मानि गेल जे नहि मानऽ वाला रहल तऽ ओनाहिते बौआइत रह छोड़ि देलक लोक जो ओनाहिते कर तहिना भारत पाकिस्तानके लड़ाइ तऽ भेल रहै ओहि समय लाल बहादुर शास्त्रीसँ समझौता होके रहै कतऽ रूसमे जाकऽ झगड़ा भेलै भारत पाकिस्तानके बीचमे के केलकै मध्यस्थता रूस ओहिठमन गेलै तहिया सोवियत संघ कहलाइ छलै सोवियत अइ सोवियत संघके माने भेलै जे ओहिमे बहुते सारा देश शामिल रहै सोवियत संघ में जखन हिस्ट्री पढ़ेबे तखन पता चलते ओहिमे बहुत सारा देश शामिल रहे लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान कहलकै आ एकरा जे है जहर तक मैडम किनका अखन तक ओ अथिए बनल छै रहस्य बनल छै कि लाल बहादुर शास्त्रीके जखन लाश एतऽ एलै तऽ लाश भऽ गेल रहै पियर अदिन मतलब जे जहर नहि खाली छै ताहिके बाद कलर बदलि जाइ छै हँ लाश शायद मिललै एना पीला भऽ गेलै अखन तक रहस्य छै जे आखिर मृत्यु भेलै केना अखन तक पता नहि चललै तऽ हमरा देशके एकमात्र प्रधानमंत्री एहन छै जकर मृत्यु विदेशमे भऽ गेलै गेल रहै समझौता करऽ लेकिन बिहाने भने की भऽ गेलै हिनकर मृत्यु भऽ गेलै कते गोटे कहलकै हार्ट अटैक आबि गेलै अखनो अहाँ सर्च मारबै ने लाल बहादुर शास्त्रीके मृत्यु केना भेलै तऽ अहाँके पूरा चीज बता देत

जय किसान जय अनुसंधान रिसर्च ई के कहलकै नरेंद्र हँ ठकानियो झटहा लागि गेलौ श्री माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हमर देशके मतलब आब जतेक चर्चा करू ओतेक कम छै ई हमर देशके सौभाग्य छै जे आइके डेटमे हमर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री छथिन श्री नरेंद्र मोदी

जय बाजू मिलके भैया जय बाजू वीर जवान के जय बाजू मिलके भैया जय बाजू वीर जवान के जय जय हो भारत मैया जय जय हो आइ किसान के सब कभी कहै छथिन कि जय जयकार करू सब आदमी मिलके जय जयकार करू वीर के जवान के जय जयकार करू भारत मैया की जय जय भारत के धरती मैया की जय जयकार करू और किसान के जय जयकार करू गलत सिपाही जा सीमा पर गलत सिपाही जा सीमा पर हमर जवान जे छै सीमा पर जाके लड़े छै हम अन्न उपजेबै अगर ओ सुरक्षा करतै तहने ने हम अन्न उपजेबै आमदसँ कम खर्चा करबै जतेक कमेबै ओहिसँ कम खर्चा करबै बेसी अन्न बचेबै अन्नके बेसी बचेबै असरा असरा नहि रखबै आनके कोनो दोसर देशके हम असरा नहि रखबै जे हमरा चावल देता तऽ हम खायब माने एतेक हम उपजा लेबै जे हम दोसरके दऽ सकै छी लेकिन हम ओकरासँ नहि लेब कखन आइ हमसभ शान्तिपूर्वक ढङ्गसँ पढ़ि रहल छी कखन जखन शान्ति छै तहन ने जवान बॉर्डरपर मतलब चारि घंटा ना छै तऽ नहिते छै पूरा बन्दूक लेने छै अहिना ताकि देख रहल छै सामनेसँ एकटा सामने से कीड़ा गुजरती ना चाहे फनगी कहै छी तो जवान बुझ जेतै कि के महा गेलै एतेक कड़ा रहै छै जम्मू कश्मीर सबमे हिमाचल प्रदेश सबमे लद्दाख सबमे तब आइ हमसब शान्तिपूर्वक ढङ्गसँ बैसल छियै एतऽ आ आइ काल्हिके जवान सबके नया लड़का सबके मोबाइलसँ फुर्सत नहि ओकरा बुझाइ छै कि असली बॉर्डर इएह छै ओहिमे अगर हम जीत गेलियै तऽ जीत गेलियै कम से कम अंदर में के खून तो खौलाओ आज भगत सिंह के भगत सिंह अ, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के जे अथी अ, अमर रहे कहाँ में लाज होइ छै महात्मा गांधी के अमर कहाँ में लाज होइ छै कते हमर युवा सब तऽ नाम नहि जानै छै के सब हमरा देश के लेल आजादी देल आजाद भऽ गेलखिन हम कतेक स्वतन्त्रता सेनानी कतेक क्रान्तिकारी महापुरुष सब हमर देशके आजादी देबऽमे ओ सब स्वर्ग पधारि गेलखिन ई कए गोटे बुझै छियै हमर किछु बच्चो नहि बुझै छै बहुत सारा ई अतैके बात नहि छै आइ काल्हिके ट्रेंडके बात छै आइ काल्हिके जे नव नव नवतुरिया सब जे एलैया ओकरा सबके एकेटा छै सुति कऽ उठलै मोबाइल मोटरसाइकिल बाद बाँकी दुनिया कतहु गेली मतलब नहि के प्रधानमंत्री बनलो के मुख्यमंत्री बनलो कोनो माने मतलब नहि तैँ लऽ कऽ ई हमर देश कतऽ जा रहल छै बड़ा सोचनीय विषय छै तैँ लऽ कऽ सोचियौ जे जवान आओर किसानमे की अन्तर छै कमसँ कम किसानियो करयके तऽ लूरि होयबाक चाही देखी तऽ कह तऽ एहिमे से कते लड़काके अबै छै हर जोते ला हाथ उठा सिंगल पर्सन नहि अबै छै ने फेर ट्रैक्टर आबि गेलै बन्द भऽ गेलै कते गोटे एहि एतेमे सँ आड़ि बना लै छै पर ओहो खतम कतेक गोटे गोटे अथी अगर जे गेहूँ कर उपजबै छी तऽ अहरी बना लै छै हाथ खड़ा कर खेतमे एक पचास गो विद्यार्थीमे से एक किया तू दादाके साथे पप्पाके साथे जाइ छै ओकरा लऽ जाइ छै तैँ लऽ कऽ काल्हि भने भूखे नहि मरतै ओकरा कोनो दिक्कत नहि होतै लाइफमे कहियो दिक्कत नहि हेतै ओकरा सब हुनर छै लेकिन बाद बाकीके ओ सब तऽ होइते नहि छौ किसानके बेटा भेलाके बाद किसानी कयल नहि होइ छौ तऽ कथी कयल हेतौ नहि पढ़बै तऽ नहि पढ़बै ढङ्गसँ नहि खेती करबै नहि पथारी करबै तऽ की करबै तऽ आवारा जकाँ बौएबै किछु दिनके बादमे मैट्रिक इंटरके बादमे एनाहिते घुमबै फिरबै बियाह शादी कऽ देतौ ओहिके बादमे नेता फेतावला काम करबै आ करबै किछो नहि तैँ लऽ कऽ सोच हम ककरो आसरा नहि राखब अहाँ दोसरेके आसरामे जीबै हम कमेबै तखने खैतै हम कमेबै तखने खैतै बौआ हमर सिपाही मेहनत मेहनत करबै देह तोड़ि कऽ हँ रे बरद गवाही ममता नहि राखब जानके कहै छै कि जानके कोनो ममता नहि देह छै ने जते धंगबै ओते बढ़िआँ जते रगड़बै ओते बढ़िआँ देह लऽ कऽ कथी करबै अहाँ हम कमेबै तखन ने खेतै केओ आइ हम कमेबै पूरा देश खेतै किसान अगर खेती करतै तऽ पूरा देशके जनता की खेतै अन्न खेती अगर किसान खेती केनाइ बन्द कऽ दौ तऽ कतेक दिन कीनि कऽ खेबै अहाँ आ किनबै तऽ कतेक किसान उपजेतै तखन ने ओकरासँ अहाँ किनबै मेहनत करबै देह तोड़ि कऽ अथाह मेहनत करबै आ जकर गवाही हेतै के हर आओर बरद अखने कहलियै ने कतेक गोटेके हर जोतय अबै छौ बुन्दे बुन्दे घैल भरै छै पैसे पैसे भरे बटुआ बुन्द बुन्दसँ जाहि प्रकार घैला भरै छै ओहि प्रकारसँ एक एक रुपैआ जमा कयलासँ अधिक पैसा जमा भऽ जाइ छै जाहि घरमे पैसा सुख छै जाहि घर पैसा सुख छै ताहि घर जाहि घर पैसा सुख छै ताहि घर जाहि घरमे अगर मानि ले देखिए अखने कथी कहलकैए सर बीघा चाही कथी छै पैसापर बात एलै नहि एलै तू कहले घरारी चाह बात वही पहले ना कैला लड़ाई हो जैसे क दस टा तोरा जइहे घरे जइहे दसे टा घर के सर्वे करिहे अपना घर से पाँच टा घर होई कता पाँच टा घर होई कता आ सोचियही पूछियही तुछियही नहीं तोरे दोस्त यार तो न पूछियही जे झगड़ा हुई घरे में त कौन बात के झगड़ा हुई तो अपने को है खेत के ने पा- दस कट्ठा खेत छलै जे एक- एक- एगो चाचा हमर छओ कट्ठा राखि लेलकै यऽ चारिए कट्ठा देलकै यऽ या नहि तऽ जे दादा कमाइ हइ दादी कमाइ हइ तऽ दादा दादीके ने फल- हमरा बड़के चाचाके मानी हइ हमरा नहि मानी हइ हूँ इहो बात सब गाँव घरमे होइ छै ओतबी नहि होइ छै चारि गो बेटा छै तऽ माय बापके रखतै एक महीना ओ एक महीना ओ एक महीना

आइ हमसभ जे छै पढ़बो करै छी तऽ हमरा सभके मिथिलाञ्चलमे उद्देश्य छै कि पहिले नौकरी ली ने पैसे कमाइ लए कि ने आ जाहि घर पैसा नहि छै ओहि घर महा दुःख छै महा तकलीफ छै आ जाहि घरमे पैसा छै कोनो दुःख तकलीफ नहि छै तऽ बुझि गेलियै ने कतेक भारी चीज छै ई एना कऽ देली तऽ बुझि गेली ने ई कथी छै एना कऽ देली तऽ एहिमे राखल नहि छै एना कऽ देली तऽ बुझि गेली हँ ई पैसा नहि छै रौ हँ

ठीक छै ममता नहि राखब कथीके आनके नाचे चमचम नटुआ शोभा अप्रूप हिन्दुस्तानके एहिके एहि मतलब जे कविताके क्वेश्चन आंसर अहाँ सब कऽ लेब चलू आगाँ